isi chiweda vari kurova production the other tracks that i'm doing so uh, ndikunzwa kufara nhasi nekuti hamusi kuona kana maziso angu chaiyo chao nhasi akati vhurikei eh, nyaya dzekuti ndiri kufara idzodzo saka ini ndiri kuti 22 march mwiri yemuridzo its gonna be fire fire endimuridzo and the jitters band vanenge vachizviita zvakare vanenge vachiburitsa album ravo rinonzi tichambotenderera paseven arts theatre courtesy of uh, military touch eight, movement kune ziba kune nashpens kune zfm kune Star FM, anana Radio Zimbabwe, unawaketa Radio Zimbabwe, ana National FM, pese vanenge variko. Ana Seke Mutema vanenge variko musi wa 22 March. Ende muridzo. Zvinenge zvichifaya. Tichizvitenderedza ikoko. Tichambotenderera. Mai vemwana munenge Derila. Eh, this time ngati siri kuti Derila. Eh. This time tinenge, this time tinenge tichiti, uzoti tichiti. Eh. Singe chiti mm, iwe ema ndavasa tishainire ema zvakanga zvikufungidzira dzichiweda akugona kuimba mm, iye anga asingagone kuimba mm. eh, zvino endi muridzo achanzi akulonja albums wa 22 mamonere machiweda Mamon here Chiweda ndiye akachigadzira. Ndiye akachigadzira. Chiweda, Chamuka, Marcelo vari vatatu. Tiri vatatu mama. Neni wacho. Ma three, three musketeers. Anandizive here ndimublesse. hanzi pana handizi here zvanzi karoi kailar mudzamba zvanzi andy zvanzi kudzesh ameno kuti mustudio munooneka here but munenge mune karima shana mirai tibatidzirwe malights mirai tibatidzirwe malights muoffice right tamustudio manje

under control and muridzo jitas band jitas mercedes benz muchaiona yakuna kuti kutotora live video of your live show or live video of my live show eh, ndakutoita yangu live tada chinja jitas band manje toiti jitas mercedes band ah. Ah, Jita's Mercedes Benz. Hey, Jita's Mercedes Benz. Ah, murada muri sei? I'm good. Saka ya, ndozviri kuitika munzvimbo dzatiri kuraramira dzemumhanzi. Zvikanzi nataira chikocho rekani moverenga zvamuri kunyora. Hanzi nataira chikocho iwe. Zvikanzi mm, na Karoi Kaila Mudzamba. Yeah, I mentioned your name. You mentioned my name. Wow. zvanzi na accurate bonyongwe iwe werenga carlos kudzunge ari kuti tyra hello zvikanzi nanatsi gautei akanatsai ridzo natasha madimutsa is saying hi whatsapp natasha uri kuhouse joburg zvikanzi natafadzwa madhongo tyra chikocho madam boss an accurate bonyongwe again zvikanzi madam boss i can see pel machihera zvikanzi endi mbouya kudubai zvikanzi kudzaishe kend chawanda chiwedamu

anonzi rue is this facebook live yes facebook live what's up people unogona here kutaura ngemunhu ari kuverenga news reporting to life i'm ruben barwe kodzeshona dzati zvazvona yangu inomagiza zva musikana uyu akanga ari kutadza kuverenga nhau ndozvinoita ka vanhu kana vachiverenga news vanenge vachi vano ndo mutauriro wavanoita kuti taira chikocho akanga ari kuti rasta rako rakanaka zvikanzi nanatsi hwatai yati this one is hwatai aka aka netsai muridzoko album riri kubuda wen ah, ingonetsai wangu uri kupi album ndaritaura wani kuti its 22 march Seven Arts, courtesy of MTM and Muridzo when the Jitters Band. Chikomana chiri kuzvungurudza icho chichi. Eh, ya ndangotaura sezvandataura pekutanga kuti today am in a happy mood today. I'm very very happy. Zvanama moyo mukaranga kuJP Studios kauku. Hongu. Zvanzi na Wenceslas when Wenceslas yats Wenceslas nyamupfukudza ende muridzo baba keketso takamirira heavy ngoma Charles uh, Karaidza Charles Karaidza is saying tenderera zvanzi namamoyo mukaranga ndebaba keketso Philip Muridzo sei sei sei apo his muridzo hanzi nacarlos kudzunge baba keketso tokudai papretoria i'm coming to joburg eh, i'm coming to pretoria soon indi muri sei wamdara makanyanya baba muwo tafadzwa matongo sei nadegen peoma chiyera zvikanzi ru is pretty Yee. zvikanzi na oh bella tom is chap is watching there's a lot of people vari kuona and i'm listening to the good vibe you know vibrating you know vibrating like wow zvikanzi na natasha madimutsa i'm good hey josie is

nhasi musoro wangu wakadhakwa mareendwaniamdhara ah, zvinozviwisika ameno zviri kuitika itika palive zvisekotimi yangu kurimasoja masoja nemaofisa akasangana anonzi masofisa uye zve kamerameni kana akabata foni anenge achinzi fonera fonera